Хәерле көннәр. Әйтегез әле безне э, э, безнең Көмеш кыңгырау гәҗитен яратып укучы балалар белән үзегезне таныштырып үтегез әле. Минем исемем Венер Файзуллин, мин Оренбург өлкәсеннән Казан театр училищесын тәмамлап, монда эшкә килдем. Вот. Казанда укырга кергәндә мин белмәдем кайда барырга икәнен үзем укып бетергәндә 9 нчы сыйныфтан киттем мин. Интернеттан күрдем э, Казан театр училищесында шунда бардым. Үзем мин чыннан да башта э, творчество белән увлекаться итми идем. Мин үзем чаңгыда чаба идем күп итеп. Чаңгыда чаба э, урыннар ала идем. Аннан соң мине әни музыка буенча конкурсларга алып бара башлады. Әни музыка сәпкүчесе булып эшкә урнаштырды мәктәпкә. Шуннан соң минем бер конкурста, Долчесть Родины дип атала бугай, шунда өченче урын алдым да, йолдызым янды да. Шуннан соң мин тугызынчы классны бетергәнче җырладым, җырладым, җырладым да. Казан театр училищесына бардым. Мин анда әле театрда эшләрмен дип бармадым, җырчы булып чыгармын дип. Театр миңа ошамый иде, дөресен генә әйткәндә. Аннан соң беренче курсны тәмамлаганда мин театрга гашыйк булдым һәм театрсыз яши алмыйм. Димәк, сез спорттан иҗатка килгән кеше шулай бит? Спорттан иҗатка кердем. Һәм бүгенге көндә бүгенге эшегез ошый? Бүгенге көндә эшем бик каты ошый миңа. Ничек инде ошамасын, яңа бина, яхшы труппа. Без килгәндә җылы итеп кабул иттеләр. Мин ел ярым белән монда эшлим безнең театрда. Шул. Яхшы. Ә менә 21 декабрь көнне сезнең премьера булачак балалар өчен шулай бит. Әйдәгез шушы премьера турында һәм сезнең анда башкарасы ролегез турында сөйләшеп алыйк әле. Бу әкият Ул күп әкиятләрдән җыелып ясалган, Ак бүре, Чәчәк күлмәк. Ак бүре әкиятеннән мин Ак бүрене уйныйм инде. Вәт шул. Ул Ак бүре балаларга нәрсә белән ошавы мөмкин? Балалар супергеройларны бит инде хәзер ярата шундый мыгҗизага кирәк аларга. Әйе. Ә, минем персонажым Ак бүре, ул шундый мистический бит инде. Ул үзенең куллары белән нәрсә эшләми, ул магия белән, сихер белән нәрсәдер эшли. Шул яктан миңа калса ошар балаларга. Ә менә үзегезнең күңелегезгә кайсы ягы белән э, үз иттегез шушы Акбүре ролен? Акбүре ролен минем үзем әдрәсен әйткәндә супергеройлар. Мин Марвелдан безнең киноларны караганда бөтенесен берсен дә күз алдына гына үткәрмим. Димәк, бу роль сезнең күңелегезгә хуш килә, шулай бит? Яхшы. Ә башка башкарган образ э, сезнең характерыгызга туры киләме? Башкарган образ минем характерыма, ну, әз генә бардыр инде. Ул минем кебек шулай нәрсәләр уйлап, нәрсәдер әйтеп куя ул. Мәгънәле итеп. Бер кайбер урында шаярып та ала. Берсен әйткәндә барысы да шаган инде. Үзем дә шаярып та алам, серьезный итеп тә әйтеп куям. Яхшы. Ә менә үзегез башкарырга бик теләп тә башкарамый калган яисә шул хәтле башкарасы килмичә генә башкарган рольләрегез бармы? Башкарырга юк инде андый рольләр юк алай. Бар рольне дә уйнап карыйсым килә минем. Бөтенсен. Иң яраткан ролем Минем Город прежних спектакльнен Артурикны яратмыйча рольне уйнап булмый, аны барыбер сиңа ошамаса да ул башта, соңыннан син аны яратып бетәсең. Күнегәсең инде аңа бит. Яхшы. Ә менә театрдан тыш тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсез икән? Мин музыка белән шөгыльләнәм, җырлар язамын. Ну, татарча түгел, русча, татарча әлегә язып караганым юк. Русча, рэп. Шигырь язам да, аннары соң интернеттан мандат алып, берәр җирдән сатып алам да музыкасын, битларын. Мәктәптә укытучы булып эшлим. Музыкальный мәктәптә актерское мастерство. Яхшы, димәк, сез тулысынча иҗат кешесе дип әйтергә була. Шулай бит, яхшы. Әйдәгез, әңгәмә ахырында кыска гына блиц сорау э, әзерләгән идем мин сезгә. Кыскача гына сорауларга җавап бирсәгез, иң яхшы бүләк ул сезнең өчен? Иң яхшы нәрсә? Бүләк. Иң яхшы бүләк минем өчен ул Театрда эшләү. Театрда эшләү. Яхшы. Ә иң яраткан бәйрәмегез? Иң яраткан бәйрәмем Яңа ел һәм туган көн. Яхшы. Э, нәрсәне сайлар идегез? Дискотекага барып биеп кайтуны әллә инде репетицияме? Репетиция. Дискотекаларны яратмыйм мин. Мин күбрәк домашний кеше. Ага, яхшы. Э, атнага бер тапкыр булса да, мин